Ko taku waiata tuarua e rere te ao. He tino waiata tēnei i roto i a Ngāi Tātou o Te Tai Tokerau nei i roto i a Ngāi Tāu o Ngā Puhi. I ahau e tamariki ana i konei Whangārei nei tētahi kaumātua e noho ana he pirihi Nō roto i te Hāhi Mihinare, te kaumātua nei ko, ko Te Herepo Harawira, nō roto Te Aupouri. Engari, e hia te roa o tana noho ki konei, ki roto i ngā kaumātua, ki roto i ngā hapori Māori o, o Whangārei, te terenga parāoa nei? Um, nā, ka tae ki te wā kia haere atu uh, uh, tētahi uh, rōpū nō roto Ngāpuhi ki, Heretaunga ki tētahi hui mihinare, hui tōpū, taku whakapae, te ingoa o taua hui, ko te hui tōpū. Ehm, nā, ka tae ka tono atu ō mātou kau, ō mātou matua, ō mātou kaumātua kia haere ake mātou ki te kāinga o te kaumātua nei, mā te kaumātua nei e te waiata, mātou e ako ki tēnei waiata e rere te ao. Ka kōrero mai te kaumātua ki a mātou mō te waiata nei. Um, ko wareware au, te ingoa o te kuia nāna tēnei waiata i tito. Engari ki taku whakapae, nō roto o Ngāti Whakaeke, nō roto Ngāti Tautahi, ā, nō roto te, te pū o te wheke. Ā, te kuia nei ka nutanga, kua, kua, kua, kua tino kaumatua haere. Ā, ko ana hoa, ko tōna ake whakatupuranga, kua ngaro, kua ngaro ki te pō, mahue mai ko ia. Nā reira ko tana waiata he waiata mokemoke. He waiata mokemoke i te mea ko ana hoa kua ngaro atu katoa wana hoa mahue mai ko ia ki roto i, i, i ngā whakatupuranga o ana tamariki o ana mokopuna. Nā reira, ko ia ka, ka waiata mai tana waiata. E mea ana te kaumātua nei a Te Herepō, kei konā ia te kuia nei e noho ana ki waho, ki, ki, ki waho o tōna whare, Matakitaki mai ana te rere o nga kapua i runga i te rangi. Na, i te wa e rere ana nga kapua, ka hoki whakamuri nga whakaaro a te kui ianei ki te wa i a ia e tamariki ana. Ki te wa o te tu a ititanga koia tena ko te ko tetahi o nga kupu kei roto i tana waiata. I reira ka pouri, ka pouri ia. Engari hei, ka tae atu ki te whakamutunga o tana waiata, i reira ia ka, ka mihi ki ngā, ki ngā toenga, ki, ki wana uri. Ka mihi atu ia ki a rātou i runga, i runga i tana pouritanga, e, kua ma, wana hoa, kua, kua ngaro atu wana hoa, mahue mai ia ki muri. Nā reira, koia tini ko te, ko tētahi o ngā, o tētahi o ngā waiata, tawhito ngā waiata mōteatea e tino rongohia ana tātou i roto i a tātou o te, o Ngāpuhi i roto i a tātou o Te Tai Tokerau nei. Māku e waiata i te waiata nei.

Ā, ko te, ko tētahi o ngā kōrero a te kaumātua nei a Te Herepō, ā, e tisa ana kia waiata tēnei waiata i roto i tētahi rōpū, kia taea te, te, te rōpū ki te, ki te kawe te waiata mai tōna tīma te tangata e rawa atu ki te whaka, ki te whakaotinga. I a ia e kōrero ana ki a mātou, ka, ka whakaputa i tana kōrero whakatūpato. Ko tana kōrero whakatūpato ko tēnei, i a, i a mātou e waiata ana i te waiata nei, kaua e tukua te waiata kia whati. Ā, ko tana kōrero ki a mātou he mehemea ka whati te waiata e Tohu tena. Ka pātai atu mātou ki a ia he aha te, he aha tena Tohu? Ka kī mai ia ki a mātou, Tohu kino. Nā reira, koia tena ko te whakaaro e mau tonu ana ki roto i taku ngākau mai tērā wā tae noa mai ki tēnei wā. I te nuinga o te wā, ina tū atu ahau ki te waiata, i te waiata nei, waiata ana i roto i tētahi rōpū. Kāore ahau e waiata ana, ko hau ana hēna e waiata ana i te waiata nei. E, nā reira, i ahau e waiata ana i tēnei waiata, where kau mōhio ana me he mea kua mahue atu tētahi laina e, e, e, e, e hone, me he mea ko, ko, kua tika taku haere mai te tīma te tangata e rawa atu ki te whakaotinga. Ko pai? Ā, ka pai. Āe. Āe, i te, i te mea, mehemea waiata ana koe i roto i te, roto i te tahi rōpū, ka waiata tahi, ne, ka waiata tahi koe me tō rōpū. Um, taia koe ki te whakarongo atu ki ō hoa e waiata ana i te waiata, Mohi ana koe e, ko koe, kei, kei te wāhi tika koe kei roto i te waiata. Engari, mehemea kua hau anahe waiata ana i te waiata nei, ka nui taku, uh, taku āwangawanga kua mahue pea tētahi laina, mahue atu. Uh, engari, e, e hari ana au i tēnei ata, ka kī mai muri tere, e, kua pai te rere o taku waiata mai te tīma te tangata i noa atu ki te whakaotinga.